Hi hlayile eka buku ya mudyondzisi Eklezista. Mudyondzisi Eklezista i Solomoni. Solomoni loyi a vitaniwa hosi ya vutlhari. Un'wanyana wa tihosi leti a ti fumile swinene emisaveni. Solomoni a humelerile, nhundzu a ri na yona, mali a ri na yona. Ku ri minkarhi ya namuntlha a fanaka a famba na hi tijeta se a hundzini na le timovheni hi mhaka ya ku wanuna loyi a humelerile swinene a humelerile hi ndlela ya xiyimo xa le henhla mo ni ku eka n'wina Solomoni a fumile. emutini wa yena a ku ri na vanhu lava tirhanaka na swa catering lava pfukaka va ya tirhweni va ya tirha ku sweka emutini wa Solomoni va hola loko n'hweti yi hela mi nga kota ku imagine tafula ra kona ku a ri va ri ri na swakudya swa njhani everyday masiku hinkwawo. Se la u tsala mhaka yin'wana ya matimba la eka chapter number 11 a kombisa mhaka ya leswaku cukumeta xinkwa xa wena ematini siku rin'wana u ta tlhela u xi kuma ni lava ku ya dyondzisa hansi ka nhlokomhaka leyi nge endla vuvekisi va ka hina hi fanele hi endla vuvekisi ka swa ximoya hi swona mara hi fanele hi endla vuvekisi na hala ka leswa hala nyameni vuvekisi bya laveka loko mi lava ku vona ku vuvekisi bya laveka mi nga va mi swi vonile ku sungula mhaka leya ya covid loko vanhu va nga ha ri ku tirheni a swi tika hi mhaka ya ku vanhu a hi nga endlangi vuvekisi A ku ri wona nkarhi wa ku tsutsumela ka bakiti leriya ra matandza hi ya hi ya teka wona naswona bakiti leri loko munhu a endla vuvekisi a nga endli bakiti rin'we ntsena endla kumbe ma ri fayifi hi ku lerin'wani loko ri fayeka four ma ta sala vutomi byi ya emahlweni. se ni ya dyondzisa leswi hi nga dyondzisiwangiki why ni ku a hi dyondzisiwangi ku vulavula ntiyiso mhaka ya investment na ku sevha a hi swi hambanisi swilo leswi ku na ku sevha mali ku na ku investa mali i swilo swimbirhi swo hambana se mina na n'wina hi zama ku sevha na swo ku sevha ka kona swa hi tsandza hi ku loko mi hlangananyana na swin'wana mi jika hi kwele ka xiakhawuntini xexiya xa savings mi fika mi teka swilo sweswiya mi nga swi veka mi swi tirhisa hi mhaka ya ku a mi dyondzisiwangi mina na n'wina ku sukela ha ha ri ntsongo. ene swi hi endla ku hi hlupheka se vanhu vo tala lava nga humelela namuntlha va tiva xihundla xa vuvekisi va tiva na xihundla xa ku hlayisa ku na ku hlayisa na ku endla vuvekisi aleluya ku na ku sevha na ku vekisa se vanhu lava va kota ku swi hambanisa ku sevha kumbe ku endla um ku ku ku ku hlayisa i ku va mi hlayisa swilo leswi mi vonaka ku loko to tshika ti bihile swi ta hatla swi mi pfuna swi kwala kusuhani mara vuvekisi i swilo leswi mi faneleke mi ti nyika nkarhi na le miehleketweni ya ku swa heta five years swi nge se thithiwa swilo leswi kumbe ten years swi nge se khomakhomiwa swilo leswi mo ni mi byela xihundla xin'wana ni nga tshama ni xi endla malembe ndzhaku leyi ni tshama ni endla xipholisani xin'wana xo nyika mali ni ku ni lava xi heta ten years ni ta hamba ni humesa two hundred rand hi hi n'hweti se va ni komba va ku loko ku ya hela ten years mi ta va mi ri na mali ya so se ni ku hayi na khensa ni ta hamba ni veka siku rin'wanyana hi ku a ni dyondzisiwangi ku endla vuvekisi loko ni tshamile ni hleketa ximalani xa mina ni jika hi le khoneni va landza ni ku ni teli ximalani lexiya va ku a yi se hela ten years ni ku ni nyikeni mali ya mina ni famba ivi va teka swimalana leswi a swi ri kona a swi tswalangi no tswala nchumu hi ku a na ha fikisanga leswi a hi twanani swona ni teka ni dya ximalana lexiya xi hela vhumbhani ku ku humelele yini ten years liya a ni twa ingaku yi tele ngopfu ni twa ingaku i two days hi mhaka ya ku se ni tekile ka ha ri hava nchumu loko ni nge se teka a ni twa inge yi lehile mara loko se ni tekile ni kuma ku ten years liya yi herile loko yi hela ni ku e phe sweswi a ni fanele ni ku ni ya teka mali ya so sweswi yi vupfile yi ri kahle yi machiwarile ni kuma ku ten years liya se ni luzini ene yi hatlisini hi mhaka ya ku ni yini ya xokola hi le tlhelo leyi ni teka swi nge se za swi fika why a hi dyondzisiwangi va ka hina laha u ri mudyondzisi endla vuvekisi ma swi vona ku cukumeta xinkwa matini kumbe ku cukumeta vuswa bya n'wina ematini swo endla ingaku mo luzekeriwa mara u tlhela a swi boxa a ku endla vuvekisi aka matiko ma fayifi kumbexani eyiti kumbe nayini hi mhaka ya ku a wu swi tivi ku munduku ri ya xisa ku yini hi ku matirhelo ma xikwembu a mi ma tivi se a ku endla vuvekisi eka tindhawu ta 8 kumbe tindhawu ta 9 hi mhaka ya ku munduku a wu swi tivi ku ri ya xisa ku yini se mhaka leyi u hi dyondzisa hi ku endla vuvekisi hi famba swin'we kereke ya hosi u yi dyondzisa hi ku endla vuvekisi vanhu vo tala va ka hina ku na swin'wana swa xihatla leswi lavekaka mi kuma ku hi hava na nchumu a hi vekangi nchumu hi loyi n'wana va ka hina wa vitaniwa ku u fane a ya nghena tirhweni a joni phela u hava mali yo sungula yo suka mi kuma ku na n'wi mi hava nchumu a mi nga vekangi nchumu evuton'wini se swa vava loko munhu a nga twisisi xihundla xa ku sevha na ku vekisa u tikuma a ngheni swikweletini leswi a nga tiyimiselanga hakaku ma swin'wana ni kereke ya hosi se swa yila ku kuma mali mi dya hinkwayo mi nga veki na peni va byele kwalamu ngo swa yila ku kuma mali mi dya hinkwayo mi nga veki na peni mi fanele mi veka swin'wanyana leswiya hi swona swi nga ta mi pfuna loko mo endla investment ya five years va ka hina mi tibyela ku n'hweti na n'hweti thousand yi yale kumbe five hundred kumbe two hundred kumbe sweswi hi ku ya hi matimba ma n'wina a ni la no nyika swikombiso a ni hi ku ya hi matimba ma n'wina ku vulavula ntiyiso loko five years leyi ya hela mi ta va mi ku mi wela ka swifuwo swa le tikweni n'wini ka vanhu lava nga humelela hi mhaka ya ku xo sungula se financially se mi yimi kahle hi ndlela liya ya ku hi hi mhaka ya yini na a mi ri ku vekeni hi switsongotsongo van'wani va nga jika va vutisa kasi munhu loyi u kuma ku hi mali kasi a mo titsona kun'wanyana hi famba swin'we kereke ya hosi mi endla vuvekisi se mhaka leyi yi kota ku mi pfuna mi nga ha hlupheki ku ya emahlweni hi famba swin'we kereke ya hosi se va ka hina ku na swilo leswi vitaniwaka asset kumbe ti-asset na leswi vitaniwaka liability hi hala ka xilungu hala se liability i swilo leswi swi mi dyelaka mali leswi humesaka mali Tiasete i swilo leswi nghenisaka mali evuton'wini bya n'wina se langusani a kaya ku nhundzu leyi mi nga na yona hinkwayo na leswi mi nga na swona hinkwaswo swi wela ka ti-liability kumbe swi wela ka tiasete na asete loko mo va mi ri na movha wa baki no nyika xikombiso lowu loko ri xa wa kota no rhwalela vanhu tinhundzu joni ti vuya hala kaya kumbexana wa kota ku rhwalela vanhu tifenichara wu va yisela le swi tiveni ku bakiya leyi mi nga na yona i asset hi mhaka ya ku yi mi nghenisela mali emutini aleluya mi kumi asset kwalano Loko mi ri na tirhumu to karhi leti mi nga ti maka mi nghenisa vanhu va rhenta n'hweti na n'hweti va mi hakela mali swi tiveni ku tirhumu letiya mi nga ti aka i asete ti le ku mi ngheniseleni ka mali a yo huma mali se na mina na n'wina hi fanele hi tibyela ku evuton'wini hi nga vi ti-liability kambe hi fanele hi va ti-asset laha hi fikaka kona a hi tiseni xitshunxo aleluya swilo swi tshamiseka aleluya swilo swi endla yini swi tshamiseka vana va sweswi lava va tekaku va rhanga va langusa ni vula ngopfu youth ya sweswi va langusa ku nsati loyi ni n'wi tekaka u ya va liability kumbe u ya va asete na va langutisa sweswi va langutisa ku okay na n'wi teka u na yini leswi a nga ta swi nghenisa laha kaya ni vula generation ngopfu ya sweswi khale a swi nga langutisiwi sweswi mara sweswi hikuva n'wanyana se va sungula na ku dyondzisiwa na ku swi tiva va langusa ku munhu loyi ni n'wi tekaka u ya va asete na kumbe u ya va liability na yi ta nghena mali kumbe yi to huma na mara vanhu vambirhi nsati na nuna loko va ka va endla ku mali yi nghena emutini va ri two va kota no pfunana va kota ku swilo swi olova endyangwini swi famba kahle hi famba swin'we kereke ya hosi hi mhaka ya ku nsati na nuna va hundzuke ti-asset aleluya se va ka hina leswi swa swi nga ti-liability swo hi dyela mali tekani miehleketo mi langutisa n'wina mi vona ku loko ri xini hi swihi leswi mi humeselaka ngopfu mali swi tiveni ku yi liability swi sweswo swi tela ku mi ku mi ku mi tsonga swi swi swi tela ku mi kutsa mi mi mi sala mi ri hava nchumu hi famba swin'we kereke ya hosi va ka hina wun'wana Ma vona na loko munhu a joyini sosayiti i ku endla vuvekisi hi ndlela yin'wanyana ku loko to tshika ti biha sosayiti liya yi kota ku ku pfuna ma ma swi twisisa ni mara munhu loko a nga endlangi sweswo u tibyela ku ni ta lahla munhu wa ka hina kumbe mutswari wa mina kumbe xaka ra mina hi mali ya muholo. Se ni byeleni loko ko suka u humelela mi kuma ku ka ha sele tivhiki timbirhi ku n'hweti yi hela kumbe tinharhu mi ta n'wi lahla munhu wa n'wina a ni n'wina mi yimeli muholo ene muholo wu fika wu tsemeleriwini wu tlhebuleriwini hi leswiya na leswiya mi nge n'wi lahli mutswari hi mali ya muholo mi nge ri lahli xaka ra n'wina hi mali ya muholo hi mhaka ya ku muholo wu ta wu ri na swa wona mara loko mo va mi endlinyana vuvekisi kumbe mi sevhinyana swin'wana leswi mi tibyelaka leswi nga ni pfuna nkarhi wihi na wihi mi nga swi kota ku hatla mi jikela le ivi swi kota ku ya swi ya mi pfuna a hi endleni vuvekisi a hi nga hlupheki a hi nga tikumi hi ngheni eswikweletini swikweleti swi wela ka ti-liabilities hi mhaka ya ku sweswi loko ni hlangana na n'wina ni kwemba a chawuke hayi khale ni nge se mi vona mani ivi ni mi qhavula ni mi nyika 200 rand 200 rand liya loko ku ri ku mi le ku koloketeni ka un'wana 150 se mi hleketa ku ya n'wi hakela 150 misana mali muni na 50 rand na 50 rhandi yeleyo mi kuma ku na matamani man'wani ma nga tekiwa laha yi fanele yi hakela papa chauke va sa va ri ha chumu ene 200 leya a va fanele va tsaka hi yona ku e ni blessiwile na ha ti xavelanyana co drink na ha endlanyana swin'wanyana mara mi kuma ku a va ha swi koti ku swi endla leswiya ma ma swi twisisani no nyika xikombiso se a hi zameni hi matimba va ka hina munhu a tshame hansi a va na five year plan kumbe seven year plan a mi tshama hansi mi ku ni lava ku pulana sweswi kahlekahle ni lava ku five years leyi taka pha ni fanele ni va ni yime kahle ni nga ha rilarili hi mali ni nga ha rilarili hi leswiya okay n'hweti na n'hweti ni kuma three hundred rand hayi fifty rand na yi veka ni ta tibyela ku swatswa loko ri ku tirhisa ni tirhisa two hundred and fifty ntsena fifty rand ni vhe ni tibyela ku a ya ha ri ya mina ku za ku hela five years liya hinkwayo liya mo ni mi byela ku loko five years hi ya hela mi nga nghena ka garaji yin'wana na yin'wana leyi mi yi lavaka mi langha movha lowu mi wu lavaka mo ni mi byela ku after five years liya mi nga aka yindlu yin'wana na yin'wana leyi mi yi lavaka hayi hi xikweleti mi yi maka cash hi mhaka ya ku mi ti byerile va ka hina mhaka ya ku endla vuvekisi a yi dyondzisiwangi hi famba swin'we kereke ya hosi hikwalaho ka yini mudyondzisi a ku veka ka ndhawu liya u veka ka tindhawu to fika eyiti kumbe nayini hi ku a wu swi tivi ku ri ya xisa ku yini i ku eminkarhini liya ya khale a va tirhisa ngopfu swikepe ku va va teka tinhundzu ta vona va ya va ya xavisa ematikweni ma le handle A swi kota Solomoni ku humesa swikepe swi famba swi ya ka tiko rin'wana swi rhwele tinhundzu leti ti yaka ku xavisiweni va ya va ya heta vo three years kumbe two years va ri matikweni ma le handle va ri ku xaviseni hinkwaswo after three years kumbe two years a va boheka ku vuya se va vuya na yini va vuya na profit ene ku va ku nga fambangi vanhu van'we loko lava va famba loko va ha lwela ku heta three years va ha ri le ku na van'wani lava se va nga heta three years va ri le se va vuya va hlangana la ndleleni va vuyisa profit kwihi aka solomoni lavaya van'wani se va ya va ya heta kumbe three years kumbe two years le va ha ri busy na ku chavisa se a swi fambisa sweswiya hi yona mhaka swi endla ku solomoni a tshama a yimi kahle A nyanya ku humelela, a nyanya ku fuma, a tirha kulukumba luya. A tiyimisela, a endla vuvekisi. Se why a ku aka matiko ya ku hambanahambana ene u nga swi endli ndhawu yin'we ntsena? A swi tiva ku swa endleka xikepe xi famba mara xi nga ha swi koti ku vuya. phela xi nga famba nkarhi lowu xi vuyaku ku va na magandlati man'wana kwala ndleleni xikepe lexi a xi nga rhwala profiti ya 3 years hinkwayo xi mpompomela na vanhu lava nge le ku vuyeni na profiti a kaya se loko xi mpompomela u kuma ku a wu rhumelangi swin'wana swikepe swa ku huma matikweni man'wana swi ku swi vuyisa swin'wana evuton'wini bya wena u lava ku ta ku yo mani ka ha ri hava se that's why a ku vekisa ka tindhawu ta 8 kumbexani 9 wa swi tiva ku xikepe lexi loko xi huma hi le tikweni ra hala xi ku xi vuya loko xo va na problem lexi humaka ka tiko ra hala xi ta fika naswona ku na xin'wana xi sukaka hala xi ta fika hi dyondza yini laha laha hi dyondza ku a hi yeni hi ya ti sungulela na mabisinesi ti-small businesses a hi yeni hi ya sungula vanhu lava mi va vonaka va humelerile namuntlha va ka va onara na timolo na hinkwaswo va sungule hi ku xavisa swiwitsi va sunguli hansi we start small and grow bigger hi famba swin'we kereke ya hosi se a hi voneni laha munhu loko a ka a endla sweswo yi ri u fane u hi ndlela yin'wanyana e a wu swi tivi ku ri ya xisa ku yini leswi u swi endlelaka a wu swi tivi ku ri ya xisa ku yini se hi dyondza yini laha Loko sweswi n'wina mi ri na business ro xavisa tiayisi ra famba sweswi a ni mhaka wa ku ximumu ka hisa business ra n'wina ra famba mara ku ta fika june loko yi ku june endlani ndlela yin'wani ya ku business ra n'wina ri cincanyana hi ku hi june ve nge xavi tiayisi ku ku titimela ma ma ma twisisani se swi vula ku sweswi loko ku ri ku n'wi mi xavisa tiayisi hi june xavisani tihi mi tlhela mi ku khapu yin'we ya tiya na swilayi swimbirhi mi ku ten rhandi mi tlhela mi nga durhi mi ta va vona vanhu loko va yetetela mitirhweni va ya hundza hi laha ya khampanini ya n'wina va nwa tiya ku sungula u kuma swilayi swimbirhi na khapu ya tiya ten rhandi xi toteriwini se va hamba va hundza va nwa ko tiya mi endla mi endla na liya ya cappuccino liya mi ku mi hundza minu mi ku leyi ya gabacino fifteen rand leyin'wana ya ordinary leyi ten rand mo ni ku eka n'wina loko ku ya hela vhiki mo ni ku eka n'wina mi ta va mi ku mi hlayela swilo swa kahle mi tlhela mi endla vuvekisi bya kahle va ka hina mali a yo ta hi yo tshama hi langusini mali ya tirheliwa naswona mali ya pulaniwa psychologically ve ri munhu loko a tshamile lava psychology psychology is a scientific study of human behavior va dyondzi ngopfu hi mahanyelo ya munhu va tlhela va dyondza na hi miehleketo ya munhu ve ri after 24 hours 24 hours i siku ve ri abyongweni bya munhu ku va ku hundzi tipulani kumbe ti-idea ta ku fika 7000 hi dyambu after 24 hours ku va ku hundzi miehleketo yo fika 7000 leyi a yi ta mi pfuna evuton'wini mara munhu a tsandzeka no grasp idea yin'we ntsena ku teka idea yin'we ntsena wani hi famba swin'we kereke ya hosi phela tindhawu leti nga kona a giyani a ben store van'wani mi ti voni ka ha ri nhova lahaya mara mi endlangi nchumu hi tolo van'wani lava va nga swi tekela nhlokweni va xavanyana swiphoxinani lahaya va vekisa namuntlha se hi le xikarhi ka doroba namuntlha ve le ku dyeni namuntlha mara hina hi hindza hi ntini hi ku hi vona nhova ka Malamulele hi internet ni vulavuriwa hi xindhawana xin'wanyana hi laha ka Malamulele ma ku laha xibedhlele lahaya a a ku endlenge a ku na ndhawu e un'wana a fika a makanyana nchumu enge xitimelanyana kwalaya e u le ku dyeni n'wi yisa luya hi xindhawana xin'wana a hi nga xi tekeli nhlokweni kwala n'wina mi vona ku nhova va byeleni kwala mi ku laha mi vona ku nhova van'wana va vo mali va byeleni se kun'wanyana vatswari vana va hina va ta ku hi holovela hi ndlela yihi va ta ku papa loko van'wani va xava ndhawu liya n'wina a mi ri kwihi vonani sweswi hina vana va n'wina hi na tipulani ta ku lava ku sungula mabisinesi mali hi na yona hi na problem mara hi ya ma sungulela kwihi ku ndhawu ka ha ri hava n'wina a mi fanele mi hi vekiseli tindhawu papa a va vekisangi ndhawu va ka hina misava a yi boli naswona misava yi na value movha luwa ni nga ta hi wona leswi ni nga sukisa swona le value ya yona se yi chikile na sweswi loko ni tlhela hi wona leswi ni nga tisa swona value ya kona yi ta va yi cincile loko se ni tlhela yi ta nyanya ku chika mara misava yi gain value every day

se kun'wanyana va ka hina hi zama hi matimba hi endla vuvekisi hi matlhelo hinkwawo ku swilo swi kota ku tshamiseka se a ku yini mudyondzisi laha a ku loyi a xiyaka ngopfu mapapa na timheho weather is, is atmospheric condition and it record over a short period of time i weather xi xexo weather i maxelo maxelo ma cinca nkarhi wun'wana na wun'wana ma nga na sweswi hi nga kwala hi tiko ku hisa hi nga kuma se ku ri ku neni ka mpfula hi hlamala e mpfula leyi ta hi kwihi na i ku maxelo ma cinca nkarhi wun'wana na wun'wanyana se a ku u nga langusi maxelo u nga langusi ku cincacinca ka maxelo u nga langusi mapapa loyi a langusaka ngopfu maxelo na mapapa a nge byali naswona a nge tshoveli aleluya se la hi dyondza ku ku hava um xiyimo kumbe siku leri nga ta hi fevhara leri hi nga ta ku se ra ni fevhara ku ni nga sungula swin'wanyana ni endla vuvekisi vuton'wini bya mina swi ta kota ku ni fambela kahle mi sungula namuntlha sweswi mi nge le ku tweni ka rito mi nga tibyeli ku mi ni ta sungula ku endla vuvekisi loko ni kuma ntirho ni ku ni hola ma-thousand hi-i mi sungula kwalaha mi kumaka hundred rand mi veka ten rand swi sungula kwalaya we start small and grow bigger loko u ri n'wana wa xikolo mali leyi u yi longaka loko u longa ten rand veka rand loko n'hweti yi ya hela u ta va u ri na mali muni ni vula loko n'hweti yi ya hela u ta va u ri na mali muni naswona okay loko mali liya u ku yi vekisa sweswiya loko lembe ri ya hela u na mali muni sweswo munhu u va a ri karhi a dyondza na ku kombisiwa ku a kota ku twisisa ku swin'wana.